vakati hamuzonyara here pandambosvika pano ndandane maenemies ndandavengwa vengwa zvekuvengwa zviya nekuti kana uchisvika panzvimbo unofanira kushandisa technique sesu kana tiri maovheti tine matekiniki atinoshandisa nevange vachindi vakandikona vakuseka kuti ndo zvatinoita izvozvi chauya chimwana chakarevedza bhurugwa ndobva chasvikobva chabata dundundu panhamo ndobva chasvika tikuna namai vangu varipo ahane ah, dzinonofizirwa kana mhoms dzine dzinopizirwa ahinga ah, mazino ah, tiri kufudza mbada ashakachaya

is is not very good but anyway where is this man where is this pastor wow haa mfundisi awa tangoti tirikole our, our, our childhood memory those were the days wekuti uh, almost everyone ainakirwa nethis ne sermon uh, this sermon was recorded panhamo but although paiva parufu you could feel relieved nyange hako wafirwa nyange tiri pakuchema mudikani wedu uh, he, he had some word of wisdom uh, eh, mateachings avaipa aive a little bit funny ari educative as well so uh, vakaramba vachipesuwa here is calling yeupastor yeufundisi because he is a great man eh, nyange zvavo kana vasina kuzoramba vachiita ufundisi ka vanofanira kuita kana comedy because ha ah, wow alright let us listen to the, to the man ndoziva kuti vazhinji vacho mama mama toikanganwa semoni this i think this is this is one or oh, this is

feel free to share my memories auinayo about this ceremony because tese tine ndangariro tinobva tafunga zvaiitika kumashure zvataiita panguva iyoyo e, nepataiinzwira semoni iyoyo vamwe tainzwira mutumamotorola tumanokia tumasmadel allright let me not talk much Let us listen to this sermon. Vakambozvara vana munozviziva here? Kunyangwe madzimai tinongonzi washinzi kuzvara kunorwadza asi vanhu vari kungoita vana 8 10. dumbu aidha uri mukombi aidha uri mubhasi uri mushawa uri muledis uri musaruni uri kubika kana yakwana mwana anobuda nguva inenge yaita sei ndo zvakafanana nati namr titi ava kubasa kwake vaimuti big man yanga iri hofori maona kuti rufu harina karati harina karapa rufu harina karapa dambudziko raitwa nemufesi uyu hwani angotitangira uyu tese tiri parwendo pano kana dai ukaenda kusowe muprofita akakiriridza unonzwa achete munhu wamwari ndiri kuona pamberi pako pane chiga cherufu ibva wamusheka kuti munhu wamwari chawataura ichokwadi newewe unacho munhu wese anoita sei vari kukomborerwa ameni nhasi munonzwa bhata ndakuwanikidzai musatyisidzirwe munhu wese ane chiga chei taura ari padhuze newo munhu wese ari pano pandambosvika pano ndandane maenemies ndavengwa vengwa zvekuvengwa zviya nokuti kana uchisvika panzvimbo unofanira kushandisa tekiniki sesu kana tiri maovheti tine matekiniki atinoshandisa nevamwe vachindivenga ndikona vakusekera kuti ndo zvatinoita izvozvi muri yazondinzwa tiri tese tiri tese here kufa murayiro wamwari hakuna wakunosiya munhu wese uchizvarwa une katage kakanzi best before haupfuure munhu wese taurira kuti uri best before you muri kuyazondinzwa here hanzi nebhaibheri shoko ramwari hakuna anoziva nguva vamwe pavakanzwa kunzi tedi asafa vamwe vakabva vatanga kutsvaga mashura hazvina mashura izvi e vamwe vakabva vatanga marotei ndava ndarota muchato ndarota mihomba ndarota zarari hazvine ah, nekurota kana kuri kupisa magubeza akawandisa hafura zvine chokuita nenguva izvi zvine chokuita nenguva izvi asi pane hondo mudikani ndepapa nguva yacho ichakukwanira kupi rini seiko uchiitei vanhu vazotaurei mbiri yako ndeyei manzwa 32 years dzekubasa ndakuti kana maenda kudzimba dzenyu Tinamatire kunyanya vana, vakomana nevasikana. Tinoda kuti munamate munamato wekuti Mwari tinoda kungokutendai nevana vamakatipa. Asi vana ava tinoda kunamatira kuti zviuno zvidzokere panzvimbo. Vese zviuno zvaumu. Makoni paanotaka mabhurugwa anenge akarembera rumu. Ndokuti chino. Isu takakura tichiudzwa kuti bhurugwa rinoenda mui. But muri kuona wese vana iri apa. Hatina matirei vana zviuno zvidzokere pai. ende vana vacho vadaro achifamba inenge rakarembera chichifamba hakana shungu kana shungu chichifamba ndakazoenda kune imwe nyika kune imwe township chauya chimwana chakarevedza bhurugwa ndobva chasvika bva chabata dundundu panhamo ndobva chasvika kuti kuna namai vangu varipo ahane dzinonofizirwa kana mhomo dzine dzinofizirwa ainga mazino ah, tiri kufudza mbada ah, chakachaya vana ngavachengetedza identity muri kundinzwa ndosaka manzwa jilen achitaura kuti baba vake was giving them legas pane mutaura ataura pano dai zvataurwa nemufundisi avanzi vafundisi ndokubasa kwavo zvedoro pane chikafu chese chaunodya chine mavitamin achinofanira kukupa ibva maziva izvozvo haungodya chinhu chisingakupe vitamin ukadya maorange macitrus unowana vitamin c ukadya zvimwe zvakadaro zvakaita semaproteins nanani uri kuona vitamin b ukazonwawo doro fanira ndaona kuti matapana ndichienda siriswa tinonwa rimwe doro rinonzi zedi vamwe vachari kutoedza kutaura nechika nechirungu vari kunwa kranko nzwa dzinonzi kranko kudakisa wanwa doro munowanikwawo vitamin ara Vitamin rombe. manje souya ane ziso rakabuda uyo unowanawo kadhi vitamin rinonzi dz dzungurupeti zvese zvaunenge uchingoita ndezvei sino nyaya iri pano ndeiyi ana mai nana baba dhara raenda izvi ratopedza akati manyasara ndichawana mudzako chapita regai kuita zvinoita nemamadzimai ekuti kana masvika mumisha mavakarorwa umu munobhidhaira mugonekaira muchipopota ndakasvika muno muri mbwa dzevanhu Kosi yekushanda tembo hauna kuita waigara nadzo sei? Vari kukomborerwa ameni. Wasvota, wasvotwa, wabva usingati dai ndisirini ndakasvika pano muri mbwa dzevanhu kupeka mabhegi wopeka mabhegi netumatenesi kweredhi redhi for chii? kuenda kugedhi uchicheuka hapana ari kukutera wasvika kugedhi nokunyara hapana kutora kuti ndinga vajaidze rega ndidzokere pese pamuruko mudzoke kuna mwari regai nditi ana sekuru nana baba zvazvadai mumusha munoita disorder rufu runounza disorder kwese kwataka kwisi kukura svika tachembera kudai pese pakafa murume aiuraiwa nei taura imi kana riri roja raurairwa chi property kana ari mukadzi auraiwa nezvekupi zvekwake ndokukura kwatakaita isu kusvika tachembera kuti amhanzi aidzi zvino ari pano taita raki haana kuraiwa nemukadzi auraiwa nebp ndapota mai maruta mukanzwa vanzi vakauraya murume musatombeta kana bp nazvo nemoa mukaita bp munofanazvo musatombohakira vakadzi patinopfekedza vakadzi vanopinda muchechi dzinopfeka maunifomu tatinoti pfekai madhuku tinoita kuti musahakire dhuku rinofanira kuvhara chii nzeve kuti usanzwe zvisina nebasa akapfeka dhuku tarisa kuti dhuku rako riri pamusoro penzeve here kana kuti rakavhara kugara kudai dhuku wanzwa waita chii hakirosi regai nditi masikati ano itai mese vara rinoti zvavo taita dambudziko nevanhu vakawanda vanhu vakangoona pane kaisina katochena kudai chino chimonzi asikana zvavo mukaona vane mazimotikari pane mota patanga ndiri kwamainadhuku kunamoku kumba kwacho taenda mauro tichiita sevhisi ndakati nonokei ndakanga ndaneta neta waisvi kuti mira kune imwe motikari kudai yobva ti excuse me you are too close yobva ti thank you dzimwe Waingoti dzimwe dzaingotyora muzorege. Taenda. Taenda. Kuhiroseka takaona futi dzakafugama kuti popopo. Popopo. Asi kufa kuita sei? tiri tese zvino vanhu vakaona mukadzi nemurume vari mumota dzakabereka mavhiritsi kana kuti dzine nhuta vanoenda vachingoti asikana zvavo vasingaziva kuti pamwe pavapinzwa mumota imomo murume asati apinda mukadzi apinda nekakaseti kake murume kungoiti kanhiye nheya stata vakufamba mukadzi wobvaisa kakaseti kake kaka murume wangu andipe pano kana murume womirirawo murume womirirawo kuti kachaita sei ukusara mukadzi wakanenge achinzira bheka achimira kuti kachapera kachikopera murume wobisa wese vaisa kake eh. mage mukaranga ndimuroi akuchidhani iwe uchinzani magina rabheka zvakafanana vari kuokidzana bhipi vari mumota imi vakamira murodhi mukaona mongoti chii isu ndakuda kupedzisa isu eh, isu ini ndogara kuborodero brook na kuborodero brook kune dzimba dzinotyisa ende eh, ndakamboenda kunoita imwe funeral handiri kukutaura kune makuva kana mapfura nerodhi nekudomboshawa mamboona kana maona panga pakanzi grand forest kune makuva ariko anonzi magrand forest kusingakandwa kwedhaga kunongokandwa tumarosi tiri ikoko takuenda takubva kune rimwe rokesheni bhazi ranga rakazara asi vanhu vese vanga vari panze muri kundinzwa bhazi rakazara so nese vari pai zvese izvi zvakanga zviri panze ano zviona dzimba dzenyu dzemuporodhero makumbo ndiwo akanga ari moi vachingoti chii vachingoti chii chinhu chako chero icho ndichachitora ende unozochiona kudenga ndachipedzisire kurira izvozvi nekuti kana tichiita zvamwari yangu meni zvine odha god haiso tino kudisiplina tino kudisiplina pachichechi tazo kudisiplina futi kumusangano saka handiri metso ani handei handei tataravara kuti iroro vakamboenda kunana borodero bhuruku kune dzimba dzinoshamisa dzine bedhurumu Imba ya tedi asidiki zibhedhu rinenge riri pano nekuku mukadzi nemurume vakarara mheno kana panonzi papindi kana kuti paking mutongo timu yacho inenge iri palestine kumwe kwacho kuri kuisrael pakati pane gaza strip mumba imo mahamurarwa inenge iri stupid and you two vachitukana usiku hwese asi mukapfura pazimba rakadaro mine mchiti chii vakakomborerwa vanogara kumatapi kana kumatagarika vachirara zvavo pasi vakazemberana pane rudo regai ndipezeni chit regai ndipezeni chit ndoendera hangu mberi ndinokwanisa chete kuendera mberi kana vanhu vanyarara pasina kufamba famba zviri ani necessary regai muupenyu kurarama muchiti zvavo Rarama uchiti chii? Ende regai nditi kuvarume vakawanda vari pano vakanditarisa vane dambudziko rekuti vakaroora marefuri. Refuri basa rake nderekuona mamisteki. Muri kundinzwa? Refuri basa rake nderekuona mai kungoridza akaona misikana vatipita tete kune vamwe varume vasina rugare vasina rugare nevakadzi kungosvika pa checheche matadza kuya nemadhora unozvika tu eh, checheche anongoona zvakaipa chete kuburikidza nechi kuburikidza nechi nemurume wake kungoona zvakaita sei vakadzi vamuchadaira vakadzi kuona zvakaita sei vamwe amai vakanga vari refri zvavakanga vari refri vaiva vane system vatibatsira amenyi amenyi yatinetsa vanga vakaroora vakaroorwa asi vakanga vari refure saka refure ane zvinhu zviviri mbiri yake ndeye makadzi anogona kupa yelo kuratidza warning kana akupa red iri kuti buda muground saka baba vakaigara kuborodero bhuruku vakabva vapuwa red kuti bvai pai vabva pamba baba vaya vatarise zimba ravari kusiya vakati pakutoda mashoko enyaradzo ndopa vakangoti hatina musha vakatarisa andei andei hatina musha uyu

vakaitawo raki kune vamwe madzimai aenda kusowe akanga atambura nenyaya kushaya murume ndokubva vapuwa muteuro wavo ndokuyereswa zvikanzi mukasvika pamharano musambofamba nhasi dhiri renyu rinofaya munongononamba muchanji kwenyu kangana musazokanganwa kurova nengiyai musazokanganwa kurova sorogani yekuti yekumasowe dhiri richaita sei dhiri richaita sei ndopari kubva baba vaya vapuwa redikati ndokusosangana nani namadzimai ndinovatara nyaya yavo zvikanzi madzimai ndozvandaitwa ndadaidaida zvikanzi madzimai yowi zvinoi mutino kukwanisa ve kubhorodhero bhuruku ini ndogara kujerusarema vanoziva jerusarema kwaifiri dzisimudzaimaokutori ikoko ini ndogara kupi kujerusarema zvikanzi akoyakakasina choisika zvikanzi hapana ah, totoenda kuhaifiriji kwacho kujerusarema hazvina basa ah, madzimai avari kufamba vafamba nemurume vakaona kuti zvinhu dhiri raita sei ah, madzimai ari kufamba nebaba vakangoti ndiani waronga izvi ndiani waronga kudai ndimwari wakanaka naye nemwari wakanaka naye kupi naye kupi ah, ndo vakanga vari senior roja nokudaro ndovaigara hwindo riri kuno kudze nekugedhi ava ah, vari kungogara masi vese sezvineo baba vabva vaonekwa vachifamba pamaraini navo mwamai vakanga vabva kubhorodha rebhuruku vachinoona amai wakujerusalema ndokuibata foni ngiri amai mwana murume wanyu ndavona panhambe yaka ndapotasikana musazoti ndini zvangu ndisa musazoti ndini ani asi ndiwo wataura kuramba zvavaita sei tiri tese amai vaya sambotaura tikati madzimai garai makavhara chii namai vakanga vakatopfeka bhareti vakapendekera sacomrade nzeve dzese dziri pai pavakachinzwa pavaita sei vahakira pavaita sei ndobva vanopaka motari kumwe kuno ndobva vanomira panhamba paya Vamira musi iwowo vanoziva kuJerusarema vanhu vanogeza imba inenge iri pano vati mhuru inenge iri kuseri uko konogeza zvake munhu akamira semuroyi nai zvasiyana nekwedu kuna nakumwe kwakadaro kwatogeza takazvambarira senjuzi saka musi iwowo baba ndobva vaenda kunogeza amai guru vakamira pai imi dai dai vari ipapo baba yavaenda kunogeza baba vapedza kugeza mbatinguru ndobva varidza bhero rebhasikoro

Pado, ramba uripo wakamira usagara. Timu yatobaiwa. Ndokunosvika pado uri patoilet. Ndokubereka chi murume uyu. Ameguru zviri mai. Ah, mai vaya vanzwa chimurume changa chiri chigafuka sechichi. Changa chiri chi? Sechipi. Nenge dzaine sechipi. Vachitakura vanzwa chine heavy. vakati zvinoisa matsi madzimai isati tezvemishonga tinongokumbira kuna mwari vachita kurofa vakati tinokumbire masimba Look at the ameguru zviri mai ah, vakanga vaenda kwamacheso ndokubva vafeta feta banana vakati idya banana tiri parwendo murume akati yowi yowi kujerusarema upenyu hwakadai ndinofamba mwari chipo chekutenda ababa vakati ndiri kuona umambo madzimai vabva vanzwa mai Manungunungu madzimai vakati baba tibatsire Mwari baba tibatsire Mwari baba vaona izvozvo madzimai afarisa ndobva vatenderera vakati hamuzonyara here amakuru vakudzokera kuboldero vakati chimbouyai baba chimbo

vemapinda bathing room vemapinda ndokupinda bathing room ndokuisirwa tumasalt bath tumadito semunhu angari kwaifirizi vaifika tikune zvakaita baba vaya kungopinda ba ndobva vavhara dhoo ravo keshe keshe amai vaya kungotambira pati zvine bathing room vari kungoti ndinoda kutaura neni baba ndinoda kutaura baba vapedza kugeza vakuvhura dhoo keshe keshe Amai abva vati aiwa ka aiwa staira ndakona kui ndobva vachonjomara pai padhorei kuti vabereke chi baba kavana kumbozonobva vashamisika baba kabva vati makanonoka uko madzimai vari wariti kujerusarema madzimai ari moti ndiri ndega ndinotya baba vapedza kutaura mai uri fungwa tijoki baba vakutobuda mugegeti vakutokoroka vakuenda zvo vakati

Ndoo zvandira kutaura kuna mai Maruta. Murume wenyu aenda kuJerusarema. Musha unofata. Ngirozi dziri kungoti anoita sei? Anouya. Dai Mwari akubatsirai. Dzimba dzenyu dzaitwa maJerusarema. Bhaibheri shoko raMwari roti takaona kunaka kwaMwari. negore rakafa mambo usiya ndida kungoti mungoono kunaka kwamwari nokuda kwokufa kwatedius monopupura asi kana kuti kwatanga tiri uku kwanga kune kamwe kamufundisi kakapenga ndida kuti mwari atibatsire muzuva ranhasi regai regai ndipedzise ndichiti munhu wese ari pano wakasikwa nemufananidzo wamwari kuti mwari akude uite hwamwari usambozvinetsa kungoda kungoita kungoita kungoita kashavi kekungoda kuita zvamwari urizondinzwa kungoitawo zvamwari kungonamatawo baba mumba mwari ndinokutendai nechipo chemukadzi wamakandipa amai b munoziva kuti kana vaenda kuchina amai bi vanodairira dairira batai muromo wavo mwari anda zvandokumira kumudza ndijesu kristu nezi wedu kana vari amai bi wo muchinamatira mwari ndokutendai nemurume wavo akandipa munoziva kuti murume wangu ane maramba doro munomuziva zvaanoita kana adha kwamwari kudai mangomudzika musaadzoketerere vana nokuda kwamwari amen kuvafana vamaziva nava havachagona shona havachagona english amene chinhu chavanotaura mwari anonzwa izilong is coming deep from your heart ukangoti bigas vari kutopas zvinhu zvakandidzvanya zvinhu zvakanditinya ah, nditumirewo mawinzi enyu zvinhu zviva zvangoita mushe ndiwanewo shati najesu kristu tenzi wedu kana uri musikana bhizinesi ah, vari kutoa basi muri kuona zvakajanya dai mangotondowana umufesi anenge ari bho zvinhu zvangu zvifambewo bho ndakumbira kubva nhasi nemisi isingaperi kutaura nani kutaura nani kungoita shungu dzekutaura nani ukatanga kuita domestic chechi pamba pako mukadzi nevana mukazoenda kana kusero musero mukatanga muna mwari usero ukabva ihowo toenda kubranch mukaita kaumwari mukabva tava kubranch mudzidzisi mukaita mwari Saka kuprofesa hatina dambudziko. Regai ndipedzise ndichiti maurano. Regai ndipedzise ndichiti kune vamwe vanhu vane daka nevamwe vanhu. Hanzi ndambokutora inyaya motikari iyi handiti? Mukadzi nemurume warimo handiti? Concentration of Yaruza, motikari kubva yaita accident, kubva yakodobuka yapinda poto, kubva yatendeuka musara baba nemwanakomana namweya msoro kubva yadonha nemanede kuti pa mukadzi ndiye akabva yaita raki. akabva angofa paspot murume akaita munyama akabva aita oxygen mukadzi afa ari kufamba kutsvaga kuenda kunyenga ndokupi ndokona simon peter ndiye anga ari pai pajuti zvikanzi wabva kupi ko iwe zvikanzi ah, ndikutsvaga kuenda kunyenga zvikanzi ende kuno asi wabva kupi zvikanzi kuzimbabwe zvikanzi ah, ah, zimbabwe hakuna anopinda denga mari yamushandisa munyika isi yenyu uku kungona muri kungourayana zvinhu zvacho hamene zvazviri ndokubva aenda kunoconsulta zvikanzi aiwa namwari im a good god ndiri mwari akaita sei nekawa nokuzimbabwe apinde kudenga nei nebhakosi munhu wezimbabwe apinde denga nei zvikanzi bhakosi yacho zvikanzi ndichakubvunza ispering ndakubvunza ispering mubva mapinda kana makwanisa asi inenge yajuti renyu rokuzobvunzwa anoteera svikan spering okay spering right tobva vagona mai vapinda vakutosekerera vatokwalifya kudenga pajuti rarani aha sei zvineiwo oxygen iri kougomo dziri kufamba muchina nobata kuti magetsi aita sei oxygen obva yaita sei murume webva afa murume wafawo ari kutero ada kuenda kudenga asvika akaona a ah, simbi yamudhara ndoiri pai pajuti akati zvinhu zvakanaka izvi zvikanzi kune hakuna zvesimbi yamudhara Iwana ari ega akati vanhu vekombi. Ini ndafunzwa spelling kana unoda kupinda kuno kupinda une bhakosi ndichafunza spelling yekuti upinde. Zvikanzi ndifunzei? Zvikanzi ndipere ngeropa anoti encyclopedia. Asi wakapinda nani? Okay. Pane vari mukati menyu vakanditarisa vanda kuomeserwa kwe. Zvino uya anga ari different. Akanga asingaomesere vanhu. Aitora nhamo yemwe munhu woita yake. Ini ndakangomumita once. ndakamumita kumariro kwandakaparidza ndokwandakazoonekwa namaziguru racho mamwe acho azondideidza zvikanzi chiya icho chidhafu chimatika vanhu ndikati chipi chihwitake zvikanzi icho chiya